Үтүө күнүнэн күндү истээччилэрим, көрөөччүлэрим! Сибиньэ оҕолорун тустарынан остуоруйа. Олоротторо эбитэ үһү үс сибиньэ оҕолоро. Өҥнөрө тэҥ, уһуннара тэҥ, тэбис-тэҥ кутуруктаахтар, тэбис-тэҥ төгүрүктэр эбит. Ааттара кытта алтыһар эбит. Наап-наап, нип-нип, нууп-нууп. Уһун сайыны быһа сибиньэ оҕолоро окко оонньообуттар, күҥҥэ астан сылаанныйбыттар, мадарааҥҥа сөтүөлээбиттэр, онтон өр-өтөр буолбакка тымныйан барбыт. Күһүн кэлбит. «Сотору кыһын кэлиэ» диэбит нап-нап. Сарсыарда тоҥоҕун биһиэхэ дьэ наада Мырааттара сөбүлэспэтэхтэр, хоруйдаабыттар. Ыраах дии кыһын буолуо барытын ситиэхпит Ону этээт, Ниф-Ниф төбөтүн үрдүнэн ыстаммыт. Наада буоллаҕына бэйэм да дьиэ туттуом диэбит нуп-нуп уонна бадарааҥҥа охтон түспүт Мин эмиэ диэн эппит нип-нип Чэбээҕит билэҕит, ону түгэнигэр мин бэйэм дьиэ туттуом диэбит нап-нап Нип-нип уонна нуп-нуп Ыксаабатахтар, бэйэлэрин оонньууларын оонньуу сылдьыбыттар. Бүгүн кыратык күлэйдиэхпит, сынньаныахпыт, сарсыардаттан туттуохпут диэн күн аайы этэллэр эбит. Сарсыныгыгар эмиэ, өйүүнүгэр эмиэ, оннук күн аайы салҕанан иһэр эбит. Өөр-өтөр буолбакка тымныйан испит. Биир сарсыарда көрбүттэрэ били сүтүүлүүр чаалбахтара тоҥон, мууран хаалбыт. Ону көрөн убайдыы быраат, дьиэ туттуохха наада диэн санаа ылыммыттар. Ньиипниик толкуйдаабыт, туохтан түргэнник дьиэ туттуохха сөбүн уонна хаппыт оттон оҥорорго санаммыт. Кимниин да сөбүлэспэккэ оҥостон барбыт. Киэһээлик дьиэтэ бэлэм буолбут. Дьиэтин бүтэрэн, үөрэн-көтөн ыллаан барбыт. Сири-дойдуну кэрийэн, сири-дойдуну кэрийэн, мантан ордук дьиэнэ булбаккын, мантан ордук дьиэнэ булбаккын Ити ырыаны ылыы-ылыы быраатыгар нуф-нуфка барбыт. Киниттэн наһаа ырааҕа суох, нуф-нуф дьиэ тутта сылдьар эбит. Түргэн соҕустук оҥоро охсоору убайым курдук хаппыт оттон тутtaары гыммыт Онтон санаабыт, кыһын томороон тымныыга тоҥорум буолуо, дьиэ сылаас буолуоҕа синньигэс мастарынан оҥоһуннахпына диэбит, үрдүгэр хаппыт сэбирдэх кутан биэрбит. Киэһэлик дьиэтэ бэлэм буолбут, киэн туттан ыллаан барбыт. «Мин туттум дьиэ, саҥа ичигэс дьиэ, мин туттум дьиэ, саҥа ичигэс дьиэ» Ырыа ыллыы-ыллыы сырыттаҕына, тыаттан ниит-ниит тахсан кэлбит Дьиэлэрбит бэлэмнэр, түргэнник оҥостуохпут диэн эппитим дии Ниэп-ниэп санаатын эппит Баран убайбытын көрүөххэ тугу-тугу туппутун Баран көрүөххэ Сөбүлэспит нууп-нууп Уонна наап-наап хас да күн дьиэтин тутта сылдьыбыт Хаамыска бөҕө таспыт, туой буору буккуйбут уонна ыксаабаккай бэйэтигэр кытаанах бөҕө дьиэ тутуутун саҕалаабыт «Бу тугуй, дьиэ дуу, тирэх дуу?» диэн соһуйбуттар. «Дьиэ тирэх буолуохтаах» диэбит наап-наап. «Кимниин сэллэһээри гыннын диэн икки бырааттар күлэ-күлэ охтон түспүттэр. Онтон наах-наах тохтоло суох үлэлии-үлэлии таас ааны туруоран баран ыллаабыт «Биир да кыл киириэ суоҕа, мин дьиэбэр, адьарҕа кыл киириэ уһуоҕа, мин дьиэбэр, мин дьиэбин, мин дьиэбин» киирэхтэр гыныа туттум мин Ити ханнык адьарҕа кыылы ыллыыгын? диэн соһуйбут Ник-Ник Ити ханнык кыылы ыллыыгын? диэн ыйыппыт Ник-Ник Наф-Нафтан Өссө биир тааһы ууран баран убайдара эппиэттээбит Аттынааҕы тыаҕа бөрө олорор дии Бөрөттөн куттанар диэки бырааттара күлбүттэр Манна ханна бөрөнү көрбүккүнүй? диэн соһуйбут Ник-Ник Манна биир да бөрө суох, кини кутта дии диэн күлбүт нуп-нуп, кинилэр күлэ-күлэ ыллаабыттар Биһиги куттас буолбатахпыт, биһи куттас буолбатахпыт, биһи бөрөттөн куттаммаппыт, биһи бөрөттөн куттаммаппыт Наaf-наабы күлүү гыммыттар Убайдара наада да буолбатах «Нуф-нуф бардыбыт» диэбит нип-нип Биһиги манна наадабыт суох Уонна икки сүрүннэ оҕолоро тыаҕа күлэйдии барбыттар Ыллыы-ыллыы хааман айдааран бөрөнү уһугуннарбыттар «Бу кимин тыабар киирдэ, ким миигин уһугуннарда диэн хаһытаан турбут уонна ыстанан барбыт свинья оҕолорун куоластарын иһиллэр сиригэр ол бириэмэҕэ хаһан да бөрөнү көрбөтөх ниив-ниив манна хантан бөрө кэлиэй биһиги кинини муннуттан хабан ылыахпыт диэбит нук-нук суулларын баран баран баайан кэһиэхпит диэн эппит ниив-ниив Арай көрбүттэрэ, мас кэннигэр дьиҥнээх кыыһырбыт да кыыһырбыт, улахан да улахан бөрө турар эбит. Сибинньэ оҕолоро олус диэн куттаммыттар, илиилэрэ-атахтара салыбыраабыттар, ханна да барыларын билбэтэхтэр Онуоха бырааттарбыт туох тар күүстэринэн хаһытыы-хаһытыы дьиэлэрин диэки ыстана турбуттар, ниф-ниф бастакы дьиэтигэр киирбит уонна бөрө муннун иннигэр аанын саптан кэбиспит «Сип-сибилигин аҥын ас, мин эйигин сиэм» диибит бөрө суох аспаппын эппиэттээбит нип-нип билигин мин эйигин хостуом диэбитинэн бөрө тыынын ылан баран күүскэ да күүскэ үрбүт нип-нип барахсан дьиэтэ хамсаан барбыт онтон бөрө өссө элбэх тыын ылан баран үрбүт онуоха били дьиэтэ сууллан хаалбыт Ниев-ниев атаҕа быстарынан убайыгар куоппут, нуф-нуф дьиэтигэр көтөн түспүт, ааннарын хатаабыттар уонна баттаппыттар, онуоха бөлөрө бөрөллөрө эппит: «Аһын ааҥҥытын, билигин иккиэҥитин сиэн, суох аспаппыт» Бөрө нип-нип диэтин үрэн наһаа сылайбыт, ол иһин албынныырга санаммыт уонна эппит: «Чэ, бээ, мин дьэлээтим, наһаа синньигистэргит, сиэбэт эбиппин» Ону ник-ник убайыгар эппит Ииттин да наһаа синньигэс үһүбүт, биһигини сиэбэт үһү Сиринньэ оҕолоро үөрбүттэр, көппүттэр, ыллаһабыттар, үҥкүүлээбиттэр, онтон бөрө дьиэ аттыгар саһан сытан күлбүт Ыкаарычааннар да эбиттэр Өр-өтөр буолбакка, бөрө бараан тириитинэн бүрүнэн баран, ааннарын тоҥсуйбут: «Мин бараан кэллим эһиэхэ, миигин киллэрин!» Сибиньэ оҕолоро толкуйдаабыттар: «Барааны киллэриэххэ сөп, кини биһигини сиэ суоҕа» Арай ааннарын аспыттара, бараан оннугар бөрө турар эбит, ааннарын саба баттаан ааннарын өйөөн турбуттар ньип-ньип уонна нууп-нууп, бөрө тыынын ылбыт, күүскэ да күүскэ үрбүт, дьиэ хамсаабатах, өссө үрбүт күүскэ да күүскэ, дьиэ үрдэ Хамсаабыт, өссө биирдэ өлбүт, сууллан хаалбыт сивня оҕолоро атах быстарынан убайдарыгар сүрбүттэр, сиирэ-халта ааннарын хатаабыттар, бөрө эппит: «Өссө үчүгэй, үһүөҥҥүтүн сиэҕим, ааҥҥытын аһын!» Ааммын аспаппын, диэбит нап-нап, бөрө-көҕөрө-көҕөрө үрэ сатаабыт, да дьиэ отой диэн хамсаабатах, арай төбөтүн үөһэ эргиппитигэр улахан да улахан турбаны көрбүт: «Аһаа, ити турбанан киириэххэ сөп эбит, бүгүн сибиньиэтин сүүр буоллун!» диэн үөрбүт, турбаҕа ыттан барбыт, ону истээт, наф-наф уокка оргуйа турар көстүрүүлээх хаппаҕын аһан кээспит, сотору турбаттан хап-хара буолбут бөрө ыстанан тахсан тыа диэки ыстаҥалыы турбут, онтон ыла сибинньэ оҕолоро бары бииргэ тас дьиэҕэ олорор буолбуттар